Rojan got, Ez nema karim vê êşê bi tena xwe jiyan bikim, ez hêvî dikim gotin min guhdar bikin û di axaftinê xwe tanî ziwan û digot, Rojekê ez di xewneke pir xweş de bûm, di kolaneke berfireh de dimeşiyam. Di wê kolanê de zarokinê biçûk amûrên dibistanê bi sermilê wan û behsa zanist û lîstokê xwe dikirin. Mêr jî xwe amade dikire ku biçe ser karê xwe û dikanê xwe veke û li hin cihên din jî kombûna mêran çêbibû û behsa çîrokê xwe kevnar dikirin. Çandeke me heye, dayikên me, Serê xwe di pencera re derdixin û ji cîranê xwe pirs dikirin ka em navriyê çi çê bikin berî go hevjînê me ser karê xwe vegerin. Rastî pir dixwest goriya min dirêjtir bibe ta go bihtir guhdar û mezê bikim li vê civakbûyîna xweş. Ji nişka ve bêdengiyek çêbû û dengekî xurt hat. Min çavê xwe girt û min destê xwe dayî ser guhê xwe. Lê gava min çavê xwe vekir, ev çi vênerim û li çi nenerim? Bedena zarokan qetoqeto li erdê, dîwar û banî bi ser serê xwedîya de hatibû xwar. Dayikên ku serê xwe di pencera re derxistibûn tenê beden û dialiqandîn. Kolana ku bi rengê reş de hat naskirin sor bûbû û dengê balafir û topan ser serê me re tu çû dihat. Min dengek ji dûr vedikir. Dengê artêşekê bû. Bang dikir. Ka em bedena zarokê xwe ji erdê rakin. Ka em xwedî bin li xwîna xwe. Ka em bajarê xwe vegerînin. Tenê ev deng dihat dûbarekirin. Ez di wê xewna xwe de pir westiyabûm. Min hewldaneke mezin dikir ku ez ji vê xewnê hişyar bibim. Min pir liv û tevger dikir, lê ez hişyar nedibûm. Û ji hişka ve hevalekî min dihat. Destê xwe li ser milê min danî û ji min re got, Hevala min, ev dem ne dema bêdengiyê ye. Min digote, Hevalê min ez pir westiya me. Ez ê ji vê xewnê hişyar bibim. Bi çavekî melûl û tije hêztir ji min re dibêje, Hevala min. Ev e ne xewn e. Ev e rastiya bajarê min. Ev e êşa serê kaniyê. Ev e xewna meha dihan e. Hevalê hêja her wiha ev tenê çîroke ji van kurteçîrokan bû. Êşa ku me hemiya dît heya astekê Yê ku tê de jiyan kirin, yê ku di jiyan nekirin li vir li deveran temaşe kirin. Rewşa Govser serê bajarê Kurdan de hat. Çi li Efirîn û Heftê û du balafir, çi li serê kanê Kûmpûjî û Talan û her wiha li Girê Spî jî. Ta roja îro em jiyan dikin, jiyanek bi te bi rehetî. Lê bawer bin. Ev tu carî nasekinin ji doza xwe û ev jî rûyê rîyê ve nagerin. Di nav par kurteçîrokan de ez ê buwara par bikim serenavê wan ne xewna min tenê bû. Belkî me hewl da min nivîsan lê xewna me hemiyan e. Xewna her kurdek welatparêz û netewî wê ban ke êşek wî heye, êşa me yek e. Xewna li gel hev nîzîkatî. Bi çi rengî kurdê me hebû bibin yek. Xewna ku bi ser serê me dihat kêfxweşî û dîlan û şahî lê lozan bû sebeba tunebûna kurdan. Her wiha sînorê golderdora me tên avakirin, ermanc û sedema wan hemû bi bê rengî hatine û hemû bi rengê xewnekê ne. Em hêvî dikin dawiya vê xewnê bibe rastî ji me re. Her wiha jî ez hêvî dikim ji hemû ciwanan jiyaneke vala ti carî derbas nekin. Jiyana ku vala were derbaskirin ew jiyaneke bê ermanc e. Wê roj bi roj nefsa rotîn be. Ji ber vê yekê jiyana ku bi pênûst û zanistê were avakirin jiyanek tije ye û dewlemend e. Em hêvî dikin ku hemû ciwanê me, Ji xwe re bikin armanc. Ne şert û mercê godara ku tu dînî tu jê bixwe. Lê şert û mercê jiyanê ku tu darê dîne û tu hêvî bike pêşeroj bi rehetî ji wê darê bixwe. Û em jî hêvî dikin ku ev di vê kurteçîrokê de êşê ku hatiyî dayîn nifşê pêşerojê êşê me li ber çav bigire û weke wan jiyan neke û her wiha jî jiyaneke bi ronahî û rehetî jiyan bike.